in case wek wa like around ten million gin to fifteen million ma kicito wek ka yako ne in case ineko ngat mo iye that is a traditional ma kitimo
cik acoli wek gin eno ni nyo pe olub ngo. Gin ma a experience in the street. i kin luwotwa mukene mm. en iribbe mm. i street luwotwa eno ma inengi ci street en nyo lutino ma kilwongo nyinge gwok ni agur ma yan ti kene giribbe ribbe mo mapat ma ka peko pol kom ngabo ma iken mm. gin join ngano together me konyo ngete ma peko pol ye kom ci ribbe tye matek ada ma Kelo wa ka ineno like for example ki neno lawotwa mo i 2020 mm. actually ma kineko lutino en dano weng ki John Hunt Okela obedo lutino obedo ngat ma a ki kit gum mm. mm. so John Hunt Okela ki joyo ki cenne ki wilo wa kofin ki timo jami weng ki cito tedo wa lyel ki pango wa motoka so ribbe tye bo ma i street ki ribbe ma in case of any gino me keken ma obino pe deno can weko kadi ka kimaki wa icel pe ibuto
Manyodi wun bene ka calo i kare ma onongo in itye i street en calo akur nongo tye ki yo mo ma nongo itye ki dog lim mo ma guguro nyo gwoko ka mo ma ka ce peko mo obino ature ka ma eni nongo itiyo kwede okece nongo ngat acel acel olo to pol kare bedo ki cente mere i kome
actually kila gurup mo keken Pien kany like i city ka eni watye ki Layibi, watye ki Kanyagoga, Kasubi ma nongo weng gitye ki lutela ma meggi. Ma nino ki nino ka in ce i street gin ma in tuku keken myero imi bot ladit moni ma meguni kimiyo ento moni bedo tye o oto. Ci nongo koni can cane bedo tye iye kwo pien ni in pe ibedo tye ka neno adi ma an anongo.
Ki i street kuca pien ni pe iwoto keni me cito iwoto ol to like five to ten ma gin mo keken ma wun wutimo wuduku kwede so tek wuduku kwede kiketo piny kineno kimiyo bot ladit ma teke in ifailing. Ca mukene romo kosting in jami madwong ma romo bedo wa ito i kine. Tek ka in icito ki nongo gin mo i cwil itamo ni ilinge i wiye.
Ka i cituecon ma nongo to otone ma luki ki tic pa litino calo lapur. lok mo kibedo iye ma kigwoko nyo kibedo piny ka cokke mo ni me neno gin mutime calo to mogo eni
laik ka tin kikwanyo gwok lutino layibi jo gwokke wa idul me layibi tin gucito i cit gucito wa gin apar i kin gin apar-ni gin ma gucito ka timone ni nge acel gwok kwone orwenyo iye Ok keri ni ka calo ki neko mere dano ma nongo pe agwok ma nongo keti ic ka tic agwo ocito ci neko dano mo ma gwoko nyo tye iwote gwoko nyo ki cime ki cene ne mo ma kong bene otemo jemo gwok manok ci nongo ki neko Ka gin ka ma en otimme ka kijuko ka dong duu ma dong otye ka miyo ripot bot ladit ma dong ongeyo ni un one onek gin eno ni pol kare kiloko iye nini? Actually gin ma timme like ka gwok in case jami eni gwok ka otimme ma kidwogo iye bot adier. Pien ingeyo i i acwili botwa kany kunyo ni kede wa latin ma pud inywal anywal dong ngeyo tekwaro obedo ngo. Mm. Weko tekwaro kunyo ni pe pe tye ki jo muteggi keken. Wa bot bulu tino ma tino wenge ngeyo tekwaro. Ma i acwili yang iwa i ka ma adongo adongo i ka pa dui pa kony. Awinyo ni a ka ineko dano ko ka ineko laco mi inang remone ko tyen adek ka ineko dako mi inang wek cene ngo. po ogudi nyo wek po olubi. So ka jami eni otime, tyen te cik mogo ma nongo gin mogo ma nongo myero kitimgi. Ki dong be gin o i level mo ma an be aniang ni pien pud piyaka pien an pud pe ao i level me me bedo ladit-ti. Tye connection tye pien cene ma joni nongo cene ma kinongo ki i street dwong. dit obedo matek ma romo timo kit gin ma keken so like ka inen kicito ka timo gin mo ma gwok cene gwok dit in case wa awaci like around ten million into fifteen million ma kicito wa ka yakone in case ineko ngat mo iye there is a traditional ma kitimo Gitimo Mm. cik acoli. eh cik acoli yo wek gine oni nyo po lub ngo
jone Gin gitimo keken. eh eh Pienne gitye ki ngec dong. Macalo nango remo gini. Ee, nango remo gini. Wek pe jami ni pongo, olub kodi ma remo bango dano kong omino wi dano kong ngol. Ka gitimo so gino ni gik en kite yo. Pien wang wai ka ineko ngeo me neko laco inango remo ni tyang adek cene pe lubi. Eno wai remo mea dano kong ngol ngol pe gudi.

Wa lutino ma titino myero pe gunge jami mukene. Pien tye jami mukene i aculli ma nongo pe pore ki latin me ngeyone. Ento lutino weng nongo ngeyo kombedita wa lok me nek gi egu ni. Lutino ma titino ngeyo weko kombedita ineno oneko nyaro ni pien ka nongo tye kit gin mo ma nongo gwoki i te kwaro ma mego me aculli ma ka nongo in ineko dano gini gwok nongo mak ci onyutu nen ni in aye otimo gin ma kit eni onongo kor nek atata ni peke but kombedita ni dano wan oniango ni ka ineko dano itimo gin ma kit eni gin mo ma gudi peke.